Hello everyone. Nhasi ndinoda kutaura pamusoro pasisi vangu vanonzi Inlight Muzira. Vanozivikanwa nekunzi Netsai paNB Films. Vanoactor. Ava varapa Netsai, sisi Netsai. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chokumirira please subscribe and bring a notification bell kuitira patouya nezvinyowani musadi musadarikirwa sisangava ndakati ndichifamba mumastreet zuro ndobva ndasangana nechi nepost yakapostiwa na nenb films iyo irapo iyo zvichinzi vabereki vanetsai vakarova Netsai vachiti wakunyanya kuita zvekuactor uchisiya chikoro. Saka guys nyaya yandauya nayo ndeyekuti ndinoda kubata mativi ose kumubereki nekuna Netsai. Kumubereki ndinoti mubereki ane chaanenge achishuwira kumwana wake zviya zviya. ane zvaanenge akatoshuvirawo mwana wake kuti mwana wangu ndoda kuti azodai azodai but chinozoitika ndechekuti zvimwe zvishuvo zvamunoita vabereki ka hazvizobudisa izvozvo because mwanawo anenge aine chishuvo chakewo and anenge aine chipo chakewo zvine zvakatosiyana nezviri kudii nezviri kudiwa nemubereki e hongu chikoro chakanaka hanzi uri kunyanya kuita zvekuacta uchisiya chikoro but ini ndinoti kumubereki dai makarega kumurova motora mwana wenyu mogara naye pasi monyatsokuonesana pane kumurova bcause mogona kumanikidzira kuti aite zvechikoro zvacho kusiriko kune talendi yake e chikoro chakanaka but honai kuti mwana wenyu anokwanisa kuita zvipi mukati munofanira kutogara naye pasi motaura naye kuti hongu ye unoda hako kuekita but chidii ita zvese kuekita nekuita mabhuku ako monzwa kuti anoti chii because ye pamwe chikoro chacho na haasi kukwanisa ake hameno iyi ko mofanira kudii kudiscover kuti mwana wangu anofarira zvipi chii chaanoda pane kumuti siya izvozvo uite zvandiri kuda because decision ndeyake mwana ndiye anofanira kusarudza zvaari kuda kuita mamusingafaniri kurova mwana e vabereki tine vane zvavanenge vachishuvira kuvana vavo but zvimwe zvinozoendawo nepasaidi ndouya kunanetsai e hameno kuti une uchikwanisa here kuita zvechikoro zvachona asi ndinoona sokuti maonero angu ini ndinoona sokuti kuita zvinhu zvaunokwanisa ndo the best kuita chaunokwanisa iwewe ndo the best sa kune vamwe vana kune dzimwe mhuru kundinoti vabereki ka tisamanikidzira vana kuita zvavasingakwanisi tarisa kuona uone kuti mwana wako anofarira kuita zvipi e kana achikwanisa kuita zvese ngaangoita zvese kuacta zvese nechikoro pane kuti mobva matomuti ha chitosiya talend rako iroro rauri kuita aiwa ichitomukurudzirai kuti aite zvese iye netsai ndiye achadii achachuza zvaari kuda kuita chaizvo kana achikwanisa kuita zvese kuti eh zve zvakanaka pane kuti moshungurudza mwana muchirova mwana aiwa hazvibudi hazvibudi saka vabereki ndinongoti ngatikurudzirei vana vedu pane chipo chaanenge achiita maotoona kuti mwana wangu ane chipo chacho chitomukurudzira musapoti sapotai musapote imi pane kuti momuti siya izvozvo ita izvi hazvinyatsi kubuda bcoz mogona kumuti haita zvechikoro zvacho ita zvandiri kuda inini obva azvitadza momuregesa zvinhu zvaanogona saka guys ndichakuisirai mascreenshot ashona eyo emacomments evamwe vanga vachitaura kumaonero awowo ndiwo aandibisa saka ini ndoda kuti mutaurwe maonero enyu guys kuti munozvionawo sei nyaya iyi taurai kucomment box motaurawo maonero enyu kuti munozvionawo sei thank you guys ndonyaya yandangoya nayo tichiti kana wanga usati wasubscriber this channel please subscribe and click a notification bell kuitira patove nezvinyowani usadarikirwa thank you guys